Soruň üçin az olsun. Aa, bir saniye array verilýär diýeli. Bir saniye array verilýär. Arrayde bir saniye funksiýa, meselem, şeýle bir nokat tap ki, array nokadyň çetinde galýan sanlaryň jemine, meselem, a diýeli. Çetinde galýanlara jemine, sağynda galýanlara da b diýeli. A minus B-iň absolýut waliýasy minimum bolsun. Meselem, ilkinji başdakyny kodalsam, onda bolmaýar, sebäbi bütün galan arraýyň jemi bärsi 0 bolýar, bärsi hem jemi bolýar, onda minimum bolmaýar. Ýöne ortalarda bir ýerlerde şu minimuma deň bolýar. Muň aslynda soragy men özümi bir sany platformada taýynlapdym. Çözüm ýazandan soňra submit ataýyn diýseňiz. Algoritip türkmen bir web saýty bar. Öýden soram bolan üçin praktisde tapjak bolaýyn. Aynen sonra. Açılmandır etken. Admin açayım.

Minimum bolsun. Şu indeks sorýar size. Yani şu bir soru bolýar aslynda. Muny pikirlenip görseňiz Binance Search edip bilmeýäňiz. Yani aýtşymy ýaly. Eger çyzdyraýyn diýseňiz şu funksiýany AmUSB-ni elimize şeýle bir üýtgeşiklik tapýarys ýa-da ilki başda köp tapawut, ýöne soň waka düşýär. Bir wagtdan soň artyp başlaýar. Muň matematiski nädip describe edilýänini toşna aýtyp biljekge, convex diýenle bar, ýöne başga atlaram bolup biler. Ýagny bir wagt tötelli muň local minimum diýýäs, ýa-da global diýip bileris bärde. Global minimuma çelli full, ýaňky binary search mantygynda azalýar, ýa-da köpelýär, tersem bolup biler, muň üçin näme bir zat bolup biler. Artyp, artyp, artyp, bir nokatda soň düşüp başlaýar. Ýagny global maksimuma. Globa maksimum meselä artýar, soňam azlap başlaýar. Bärde azalýar, soňam artýar. Aslynda iki binary search işimizi görjek ýaly görnüp biler bärde. Görübem biler, eger nokady bilsek. Ýöne bärde biz terminal search diýip bir sany adatýar. Hmm. Terna Search-iň e, iki sany üýtgeşik implementationy bar. Terna Search näin işleýär? Iki sany implementationdan iki sany üýtgeşik zady bar. Terna nirden gelýär aslynda? Üçe bölýär. Binary Search-de ortadan bölüp iki pörde bölýärdi. Terna Search-de bolsa üçe bölýär. Näinli bolýar? Üçe bölümizde. Şu wagt ilki başda L we R, yani left we right-im şunlar bolsa. No nokat bir bölmek arasynda tapawudy mesela k diýen. K kap etmek bir bölmek üçünji nokady yani L plus K berde näme deň diýdik? K deňdir. R minus L. Elimiz ştaýt şu wagt, R hem ştaýt. Global minimum tapjak bolýar nokady.

Üçe böldi. Toşuna üçe bölýär we şu nokada seretýär. Buram şu nokada seretýär. Egerde Meselem A diýelim oňa kiçiräk A, kiçi A. Onda kiçi B diýeli. Kiçi B-däki nokat az bolsa, onda men jogabymy diýe lm diýe eşitdir, l deňdir.

Haýsy A nokady eger uly bolsa, onda L-ni bärik süýşürýän, B nokady uly bolsa, onda R-ni bärik süýşürýän. Şeýdip, şeýdip her gezek üçde birini aýyrýan we algoritmamyň tizligi bärde log 2 bolanok bärde, 2-den bir azrak az bolýar. Ýagny 4 bölü 3 ýaly bir zat bolýar. Ýöne ýagny ýene de Binary Search mantygynda worst case hesaplaýan üçin logen ýeterlik diýip bileris. Binary Search bilen e, meýleş tizlikde işleýär. Ýöne arkaýçy şu funksionlara özel bir algoritma. Bu birazcık kellani rahatlamak bilir. Ýöne bundan has aňsat ýazma şekli bar terminal search üçin. O nähili bir zat diýseňiz.

Bärde deňeşdirýän zady f-iň mitdäki valýusyny alýar. Bir hem f-iň mit plus birindäki valýusyny alýar. Ýagny berlen funksiýamyz üçin çyzaýly. Tamam artyk gitdi. Ortarda bölüm diýen ştatyna denk geldi. Eger ştatdaky mit nokadyndaky mit plus bir nokadyndakydan Uly bolsa, onda jogap diýe kesin bärde. Ýani Lemi sen göni şeý edip alyp bilersiň. Ýani şu tarapa seretip bilersiň. Bärki seretmäňe gerek ýok diýe. Gaty basit mantygy Ýani mid egerde mid plus 1 däki kiçi bolsa, onda Lemi mid al diýe. Ýoksa da Remi mid al diýe. Ýani Mit plus birde dark bagda o tarapa gitdi, sağ tarapa gitdi. Mit plus birde ikisi bolsa çep tarapa gitdi. Bu iki taraf üçin işleýär. Mesela şu tarafda okaň mit plus birde uly, onda bu tarafa gitmegiň hiç bir peýdasy ýok. Göni bu tarafa gitsem ýeterlik diýip, göni şu tarafa çizýär-de, şu tarafa seretýär. Bu tarafa seretmek gerek diýär. Bu şeýle şeýle iň soňunda şu tak gelýär. 2 sany nokat galýar. 2 sany nokat galanda da onun üçin Binance Search-de üýtgeşikli bärde Tom Swift diýýär, işte aýda bir zat goýýan. 2 sany nokat galýar. Şimi şimi diýýär. Yani şundan bolup biler. Bilim funksiýa goýan ata. Toşna simetriski bir funksiýa bolsun. Ştada mit nokady bar we mit plus bir hem deňje bolsun ikisi. Onu ştada haýsyna gitmegini karar berip bilmeýän üçin soňunda le re eşit bolýança leve deň re bolýança gidenokda prundan bir plus bir nokta ya yani nol iki şeklinde ka devam etýär ortasynda bölündi diye nol bir boldu diye şu tayda devam edenok duruzya programmany tapawudy birden az deň bolanda İlk onda cevabım eğer şu sorama minimum tapmaly bolsa ikisiniň minimum çıkaraýa. L ve R nokadynyň. Yani 0 ve 1 berde. Eğer soragymyz maksimum tapmaly bolsa da onda şu açı soru mesela çözülmez. Minimum tapmak için yazılan yani eğer minimum berde olsa şu tarafa gitýär. Of. Finding

Midi haçan gitýän bu tarafa? Bu tarafa eger bu taraf uly bolsa, şu diňe şu ýitgä birim printerden eksini maksimum çykarýar. Yani iki case üçin işläp biler. Sonra ýöne şu e, structure goramaly. Azalyp azalyp soňra artyp gitmeli ýa-da artyp artyp soňra azalmaly. Şu iki tane case uýanmasa onda täze söz edip bilersiň. Soragym Linkini atan tennis öçdi. Çözüp bilersiňiz. Algoritma zaten mantygy çalışma işleme tizligi eger iki öýlän üçin binary search edil. Görüşüňiz ýaly. İşte iki öýlä. Dergede. Bu da yine login etdi.